Mähriban tomaşaçylar, syýahadymyzyň dowamynda biz Täjigistanyň Hatlon welaýatynda ýerleşýän Dosti etrabyna geldik. Bu ýerde türkmen doganlarymyz ýaşaýarlar. Elbetde, syýahadymyzyň häzirki çäklerinde biziň gepleşigimiziň iň gyzykly pursady, buýsançly pursady şu ýerde kowçum bolup ýaşaýan türkmenler bilen söhbetdeş bolarys. Elbetde bularyň myhmansöýerligini hem şu etraba gelenimizden hem bildik. Elbetde duz çörekli garşylaýarlar näde doganlarymyz häzirki wagtda. Indi şu maşgalanyň ojagyna myhman bolarys, soňra bolsa syýahatymyzy şol ýerde söhbetdeşlik arkaly dowam ederis. Geliň, türkmenler bu ýerde nähili ýaşaýarka, şony bileliň. Bu etrapda bu gün biz üç sany maşgala myhman bolar. Bu ýerde ýaşaýan türkmenler ýagny Türkmenistandan teleýlymyň gelýändigine buýsanyp, ähli dogan-garyndaşlar bolup bu ojaga jemlenipdirler. Bu ýerde özleriniň Täjigistanda bolsalar-da edim-gylymlaryny ýitirmeýänlikleri, däp-dessurlaryny bize görkezdiler. Diýseň buýsançly pursatlar. Syýahat söýüjiler, elbetde biz Täjigistana syýahadymyzy Ýagny türkmen doganlarymyzyň ýaşaýan obasyndan dowam etmegi makul bildik. Elbetde şu howla giren badymyza türkmenleriň ählisiniň bir supra, ýagny bir saçagyň başyna jemlenişmegi bizi diýseň buýsandyrdy. Şu ýerde ene-mamalarymyz Täjigistanda ýaşasalar hem türkmen milliligini ýitirmän, häzirki güne çenli Ev işlerini dowam etýändiklerine-de doly şaýatlyk edýär. Ine, gadyrly myhmanlar, garyndaşlar, doganlar, sizi biz öz gözel Diýarymyzda hoş gördük. Ine, görşüňiz ýaly, bizler nirede bolsagam, özlerimiz nirede ýaşasagam, barybir bizleň kökümiz Türkmenistanda, öz ata Watanymyzda. Şonuň üçinem biz mana özlerimiziň däp-dessurymyzy, Milliligimizi hiç haçan ýitiremiz ýok. Işallasa nesip bolsa biz mana hemişe dostluk doganlyk ýollarynda gatnaşyp ýöreris hiç haçan aramyzdan dostluk aýrylmasyn ýaşasyn prezidentler ýaşasyn türkmen we täjik milletiniň dostlugy. Indi men türkmenlerime bagyşlap ýazan goşgymy okap berýin. Oguz ataň gollaryndan suw içip. Onuň ak patasyn alan türkmenim, bäş müň ýyllyk uzak ýollary geçip, şöhrat-şana eýe bolan türkmenim. Pederleň sözünden terbiýe alyp, her bir sözün genji-hazyna bilip, olaň el-ýylaryny ýüzlerine süýlüp, aýawlap, goraglap gelen türkmenim. Mukaddesdir bereketli ojagyňyz, Myhman üçin mydam açyk saçagyňyz, Göwün bagtdan doly siziň gujagyňyz, Beýik Alla nazar salan türkmenim. Türkmen halkymyzyň ýüregi päkdir, Sözlän sözi hakdyr, ýollary akdyr, Öňlerinde böwet boljak zat ýokdur, Çyn sözlülik däbi bolan türkmenim. Türkmen ady bütin dünýä tanaldy, Ýurdumyzy gören haýrana galdy, Şan-şöhratyňyz äleme doldy, Tüweleme, bagty gelen türkmenim. Paýhasyndan ägirt işler bitiren, Halkyny egsilmez bagta ýetiren, Türkmeniň adyny arşa göteren Beýik Arkadagy bolan türkmeniň. Köp sag boluň! Bizi buýsandyrýan zat şu ata Watanyňyz Türkmenistany Söýüp, şu ýerde ýaşaýanyňyz bizi buýsandyrýar. Elbetde, şygyr ýazmagyňyz, şygyr okap bermegiňiz bizi has-da buýsandyrýar. Dostluk etrabynyň sekizinji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Şahannegeldiýewa Saýdamgül. Biziň diýarymyzda öz doganlarymyz gelipdir. Olaryň gelmegi bilen biziň diýarymyzdaky ähli medeni mirasymyzy, biziň ýaşaýşymyzy, biziň halkymyz bilen duşuşmaga gelipdir. Bul diýseň bizleri buýsandyrýar, şatlandyrýar. Türkmenistan döwletinden daşarky döwletlerde ýaşasak hem özümiziň milliligimizi, özümiziň däp-dessurymyzy, özümiziň dilimizi ýitirmeýäris. Sebäbi bizler asyrlar boýy öz ene dilimizde, türkmen dilimizde okadýarys, okaýarys. Türkmen dilinde öz edebiýaty, edebiýatdan geçýän şahyrlarymyzy, ýazyjylarymyzyň ähli eserlerini öwrenýäris hem ýatlanyp çykarmaýarys. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň peşgeş beren sowgady, okadylar. Gördüler, tanşyp çykdylar. Bul diýseň bizleri hem buýsandyrýar, şatlandyrýar. Beýik danalarymyz aýdypdyr, Dostluk-doganlyga goýulsyn sarpa, bu ýol dowam etsin arkama-arka. Goýuň, bul dostluk-doganlygymyz mydama dowam edip dursun. Hormatly Prezidentimize sag bolsun aýdýarys. Goý, onuň il-ýurt bähbitli tutýan işleri gowy açylsyn. Köp sag boluň, üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Ýaş nesillerimizi terbiýelemekde, okatmakda bir ussat hünärmenleri ýetişdirmekde üstünlikler arzuw edýäs. Sag boluň. Kükreýip ýaz gelse, açylýar güller, Ylham joşa gelse, saýraýar diller. Saýaňyzda Bagta uzaýar ýollar Gahryman Arkadag janyň sag bolsun.
Täjigistanda ýaşaýan türkmenler gelin toýunam edil türkmen milli däp-dessuryna laýyklykda ýerine ýetirýärler. Bu ýerde bolmak, türkmen doganlarymyzyň içinde bolmak, milli däp-dessurlarymyzy görmek diýseň buýsançly. Elbetde özümi Täjigistanly däl-de Türkmenistanly ýaly duýýaryn. Toý däp-dessurlary, milli naharlar, çaganyň diş çykmagy, ýöremegi bilen bagly türkmen toýlar şu günlerem, gaýry topraklarda bolsalaram berjaý edýän ekenler. Türkmen milli aýdymlary, dutara erk edip saz çalmak, küşt depmek, bularyň ählisi bu toprakda ýerli türkmen doganlarymyz baýramlarda ýerine ýetirýän ekenler. Obada ýaşaýan uly ýaşly adamlar bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar gadymdan gelýän edebi mirasymyzy nesilden-nesile geçirýändikleri barada gürrüň berdiler. Bu ýerde ýaşaýan her bir türkmeniň ýüreginde, Mähriban Arkadagymyza bolan alkyş sözlerini eşitdim. Umuman, gaýry ýerde ýaşasalar-da, türkmen doganlarymyz özleriniň türkmenliklerine buýsanyp, arkalarynda Arkadagymyzyň bardygyna buýsanyp ýaşaýandyklaryna bu ýerde dolugyna göz ýetirdim. Mähriban tomaşaçylar, elbetde, syýahatymyzyň dowamynda Täjigistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzyň birnäçe hojalyklaryna myhman bolýarys. Ine, häzirki wagtda-da ýene bir hojalykda myhmançylykda bu ýerde.

Köp sag boluň, aý berekella. Gördüňizmi mähriban tomaşaçylar, elbetde Täjigistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyza, mähriban Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza buýsançlaryny şular ýaly dutaryň owazyna goşup ýerine ýetirýärler.